Chwe troedfedd, chwe modfedd, 21 stôn, mae'n codi pwysau saith gwaith yr wythnos ac yn bwyta naw pryd y dydd. Dyma Barry Griffiths, reslar. Ers tair blynedd bellach mae'r bachgen ifanc o Dremadog wedi bod yn reslo'n broffesiynol ledled Prydain, ond i unrhyw reslar sy'n dymuno cyrraedd brig y maes cystadleuol hwn, rhaid gwneud enw yn America. Cyfle sy'n brin i unrhyw reslar, ond mae Barry wedi arwyddo cytundeb hyfforddi pum mlynedd gyda mudiad reslo mwya'r byd, y WWE, sy'n darlledu dros bymtheg miliwn o wylwyr bob wythnos yn America, darlledu mewn 145 o wledydd mewn 30 o ieithoedd gwahanol, ac i unrhyw un oedd yn meddwl mai i blant yn unig mae reslo, mae 70 y cant o'r gwylwyr dros ddeunaw oed. Cawn weld sut y cafodd Barry'r cyfle anhygoel yma a dilyn ei fywyd yn ystod y misoedd wrth iddo baratoi i symud i Tampa Bay, Florida. Dwi isio pawb feddwl, mynd o 'ma a fama heno a meddwl, 'ia, mae o'n haeddu cael y cyfle i i fod yn un o'r superstars 'ma'. Gobeithio wnei ti 'de, a gobeithio wnei ti'n fawr, ti'n gwybod? Ti'n gorfod neillio am y sêr, dwyt? Mae yna lot o oed caled yn mynd i mewn i hyn, a mae yna lot o oed caled i ddod eto, i fod y Cymro, Cymraeg, cynta'. i wneud ti ar WWE. Cafodd Barry ei eni a'i fagu yn Nhremadog, pentre bychan ger Porthmadog, Gyda'i dad yn saer ac yn ymgymerwr lleol, roedd pawb yn nabod Barry. Yma y treuliodd dros chwarter canrif yn byw efo'i deulu yng nghanol y gymuned agos yn sgwâr y pentra. Mae'r ardal yn agos at galon Barry, ond y traeth, cartra tîm pel-droed Porthmadog, sy'n parhau i fod yn un o'r lleoliadau mwyaf arwyddocaol yn ei fywyd hyd yma. Yn fama, ddechreuodd bob dim i fi. Ges i anaf yn chwarae ffwtbol i dîm Port. Nath olygu nes i ddechrau mynd i dreinio pwysa a mynd i'r gym lot mwy a ddois i lawr i sioe reslo yn eto yn fama y traeth lle. A lle fama nes i gyfarfod Dorig a fanna ges i gynnig i mynd i reslo a wedyn y syniad wedi rili sbio nôl ddeu gwir. Pan nath o ddeud wrtha ni bod o'n mynd i ddechrau reslo nathon ni me'wl wel Dydw i'n coelio'r peth i ddeud y gwir yym o'dd o reit anhygoel sut o'dd y peth wedi digwydd yn y lle cynta sut o'dd o 'di ca'l y cynnig gin Orig Williams i mynd i hyfforddi. Pan nesh i gyfarfod Orig am y tro cynta ryw gyfarfod reit rhyfadd oedd o. O'dd o mond sbio arno fi ag o'n i mond sbio fo ag o'dd y ddau o ni dwi me'wl ry ben galad i fynd ati'n gilydd i i ddeud dim byd 'lly ond nathon ni ddigwydd taro sgwrs a fatha ma' nw'n deud the rest is history medden nhw 'lly. Nesh i ddim am funud feddwl na dim ond bron iawn hobi fysa fo iddo fo ac wrth gwrs o' gynno fo syniada gwahanol reit fuan swn i'n deud o' gynno fo ryw weledigaeth neu ryw freuddwyd. Nesh i gadw fo reit ddistaw i ddechra obviously t'mo' fatha ti'n deu' ti- ff- 'di lot o bobol dal ddim yn dallt reslo t'mo' ma' reslo'n rwbath 'di pobol 'im dwi'm yn g'wo' 'dyn nw'm yn dallt o mewn ffor t'mo' 'di lot o bobol 'eb 'di gweld reslo ddeu' gwir 'tho chdi. Nath o'm rili deutho ni naddo ffeindio allan ar ei ni fwy neu'm byd ynde? Efo'r ti'n cofio'r fatha fideo yno o ar y teledu on' o' fo'n reslo rwla ac ma' fi'n deud dwi siŵr na bar- ti'm yn cofio fi'n deud ynna nacdi? Yndw yndw yndw. A wedyn ma' 'i'n deud jys edrych ar yr fideo 'ma arno fo'n reslo a fo oedd o. So fan 'na nath o ddechra wedyn nathon ni ddechra holi o nath o'm actually deutho ni o. Nath o'm dod allan. A ma' hynna'n tipyg o Bari 'di o'm Ie. Jyst dim yn yy dod allan yn strêt a deutha chdi. Roedd hi faint sylweddol yn hanfodol er mwyn sicrhau'r cytundeb, yn enwedig gan fod y WWE yn ffafrio reslwyr mawr, ond nid ar chwarae bach, mae datblygu a chynnal corff o'r fath faint. Mae rhan fawr o wythnos arferol Barry yn cylchdroi o amgylch ei ddeiet llym. Mae'n bwyta naw pryd y dydd, sy'n golygu sawl trip yr wsos i'r archfarchnad. A does na'm llawer o amrywiaeth yn ei fasgiad siopa. Stêc mins, chickens, un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith pryd sy'n awna probably, ti'n gwybod? Tatws newydd, dau bac o hinga, moron, nionyn coch, brocoli fan, stwff ia. Gan o'n awna, aros? How's it going, iawn? Ffrwytha fan, digon o fananas, de? Fala, pêrs, cnau yn andros o dda. Maen nhw'n maen nhw'n galw nhw'n healthy fats sy'n helpu yy ma'n helpu'r galon lot so ma' cnau yn bwysig iawn. Dwi'n cofio mynd trwy pac o rhein bob diwrnod. Spring onions, neis mewn salad. Mae rhei ar wyau de. Dydi rei jyst ffordd hawdd o carbs sy'n do- ma' lot o siwgr yn nhw ond. Mae'n chdi bach o treat i fi, so... Ah, ie. Iawn yw. Rhyw, chdi. Very last but not least, y tiwna. Be dwi'n bita fwyaf, sy'n ni ddi? Mae un tyn, yn gau. Fo, gwn i un arall am lwc, dwi'n meddwl. Mae fo hwnna di rolau ni, we. Mae fo, mae tiwna gyd i mynd, dwi'n.

Cyn cadw'r siopa, mae'n amser am un allan o'r naw pryd bwyd mae Barry'n bita'n ddyddiol, y cynta am bump y bora a'r ola am uno'r ddeg y nos. Un math o fwyd mae o'n bita'n aml iawn ydy tiwna. Mae'n llawn protein ac mae hwylusrwydd agor dau dyn ar unrhyw adeg o'r dydd hefyd yn helpu. Ond nid bwyta er mwyn pleser mae Barry, ond am ei fod o'n gorfod gwneud hynny. Mae'n rhaid iddo fwydo ei gorff drwy'r dydd er mwyn datblygu ei gyhyrau a chadw ei faint enfawr. Rhaid neis, Mae heno'n noson bwysig i Barry. Mae o'n reslo ym Mhorthmadog ac ar dir Cymreig am y tro ola. Ond a oes pwysau arno i berfformio'n dda a phrofi'r dorf leol i fod o'n haeddu'r cytundeb efo'r WWE? Dwi'n edrych ymlaen ond chydig bach yn dries mewn ffordd achos mae Cymru wedi bod yn dda iddo fi a dwi hyd yn mwynhau wneud sioeau yng Nghymru achos mae'r dybyniad dwi'n gael bob tro yn wych. Yma ni yn y ganolfan yn Porthmadog. Gweithio bod y tegedi gyd i gwerthu allan. Dwi ddori gyflin efo fi. Fi sy'n cael bai os di tegedi mae'n mynd. Dwi wedi rili meddwl yn iawn am Rheswm Gymru ar y tro dwytha a meddwl na hon ydi sioe er bo na betha mawr di ca'l ei neud amdan y peth yn y papur newydd a ma na stori di ca'l ei reid a dwi dwi siŵr bod Orig yn fanna di ca'l rhan bach i neud fo hynna lly a dwi'n cymryd bo pawb sy'n dod yma hyn yma fydden nhw yn gwbod bo fi wedi seinio lly a bo fi yn mynd drosodd i America lly so yn amlwg ŵan ma pawb yn fanna'n all eyes on me lly mewn ffor chydig bach fwy o bwysa na dwi di ca'l o blaen lly achos Dwi isio pawb feddwl, mynd o 'ma fama heno a meddwl, ia, mae o'n haeddu cael bod drosodd oedd yna, mae o'n haeddu cael y cyfle i i fod yn un o'r superstars 'ma 'lly. Mae heno 'ma yn rwbath i edrych ymlaen at ond dwi chydig bach yn nervous hefyd 'lly a ddeu gwir wrth wrth feddwl am hynna 'lly. Saer coed yn gweithio'n nhad o'n i cyn hyn 'lly, gweithio oriau hir a ddim yn mwynhau yn job. Ar y funud, fi'n trio cadw fy nhun reit gall a meddwl am u- un step ar y tro achos os ti'n dechra meddwl o flaen dy hun a meddwl bo' chdi'n mynd i fod yn rwun ne' I fod fatha ma nhw'n deud WWE superstar neu be bynnag 'lly. Mae'n bwysig i fi aros yr un person ydw i 'lly. Yn amlwg dwi isio bod yn llwyddiannus a hyn a llall ond yym Tocyn bach o Dremadog ydw i a dyna dyna fydda i rioed 'lly. Dw mae Cymreictod yn bwysig iawn i fi. Barry yn hapus iawn efo'r ymateb, noson lwyddiannus yn reslo yng Nghymru am y tro ola'. Ond ychydig dros wythnos yn ddiweddarach, gyda chyfweliad radio yn ec 2 wedi ei drefnu, trafod newyddion trist oedd Barry ynglyn â'i fentor a'r dyn oedd yn gyfrifol am ei lwyddiant hyd yma. Ges i alwad bore yma ar, um, ar y ffôn. Yn dweud bod Orig di marw. Um, di marw nithiwr chi. Um, job coelio peth chi, ddweud gwir. Uh, so, wedi bod yn sal a falle blaen a A dwi'm yn gwbo, jyst anodd coelio peth a ma' lot 'di gymyd mewn 'lly a jyst 'dan ni rioed yn disgwl 'lly yy yym yn ôl bob sôn o'dd o yn yr ysbyty 'lly o'dd o 'di myn' mewn am driniaeth a nath o jyst dim dod allan 'lly. Jyst anodd coelio peth fwy na'm byd 'lly. T'mo' yn enwedig i fi rywun rywun o'dd yn agos iddo fo a o'dd o 'di neu' lot efo fi a 'di helpu fi lot 'lly so Dyna trist iawn rili ddeu gwir. Oedd o'n ddylanwad mawr arno fi. Swn i'n bod yn reslar i ddechrau, swn i'n bod yn reslar proffesiynol wedyn, a dos am dwywaith swn i'n mynd i America heb ddefo, so dwi'n gobeithio, meddwl, bod o'n reit falch o'na fi. Bechod bod wedi cael cyfle i weld fi drosodd yna chi, ond Dwi'n falch bod o wedi cael gwybod bod fi yn mynd 'lly a bod bod bod hynna wedi digwydd 'lly ond um, na, na, na fethu siarad o'n fethu'r person ti'n gwybod? Ar ôl y toriad, ffarwelio â ffrindiau y corff a'r gladiators! That's you all hit the road at him. Sblint out o'r hollol chuff chi. Image ydi o gyd mewn ffordd ti'n gwbod? Rhaid fi gadw be sgin i a gwella y look sgin i hefyd os ellai t'mo'? Proper! T'mo' ma'r gwaith caled i gyd 'di talu off. Ti'n belled â hyn, ond um, mae lot o waith caled i ddod eto. Mae'n rhaid chi ddeall, Rhoddwyd stop ar yrfa pêl-droed Barry Griffiths wedi anaf i'w ben glin, ond hyn oedd y sbardun i gychwyn codi pwysau ac yna dechrau reslo, diolch i arweiniad y cyn reslar Orig Williams. Ond wedi reslo am gylch Prydain am dair blynedd, cafodd breuddwyd Barry ei wireddu. Arwyddo cytundeb hyfforddi gyda mudiad reslo mwya'r byd, y WWE. Ers hyn, mae o 'di bod yn paratoi ar gyfer symud i ysgol reslo yn Tampa Bay, Florida. Ac roedd gyrfa fel reslar a chorff fel cawr yn siŵr o ddenu sylw. Daeth yn ychydig o seleb yn ei ardal leol, ac roedd o'n westai delfrydol ar raglenni teledu poblogaidd. Falch iawn bod ti'n eistedd 'ma, ma' raid fi ddeud, achos dwi'n teimlo bod ni'n Da ni'n debyg iawn yn dydan? Sut chi? Ond yn fuan daeth cyfle cyffroes i ymddangos ar un o raglenni mwyaf adnabyddus Prydain. Be ddigwyddodd efo Gladiators oedd nathon rywun ffondio fyny yn deud o 'da ni mewn neud rhaglen Cymraeg obviously so am fam fi fod y' resler 'lly. O'n i ddeud iawn grêt grêt a wedyn nathon nhw ffonio'n ôl

this guy is six foot six yn y llall and he's, he's like a Greek god yn y llall, ti'n gwybod? Ac yna ffordd o'i feiriau, ti'n gwybod? Deglwyddo oedd o'n dyna fo, oedd e. Wneud yr audition, a wedyn diwedd yr wsos yna, neu dechrau wsos wedyn, ges i phone call yn dweud, uh, are you free in November? I think so, meddai fi. Why? Because we want you to be gladiator. Na, ti'n gwybod, rhedeg rownd y tŷ, just mental, ti'n gwybod, hollol chuff, chi. Ma' siŵr yym bo' rwbath yna reit ddifn yn bod o reit excited am y peth nath o rioed dangos hynny i unryw oddan ni fwy excited na fo do do? Oe- oedd. I fod yn onast. He's the biggest gladiator yet, twenty stone of pure muscle. Dach ch'mod dim bob dydd ma'ch yy 'ych mah chi'n mynd ar teledu a ryw ma' gladiators especially pow- pawb yn o su' ma'n neud?

reit gutted bo' ni 'eb 'di ca'l neud mwy ohono fo, o'n i actually rili edrych ymlaen at y series nesa, achos o' 'na betha o'n i isio sort of gwella o'n i 'di colli ar fatha rei events a do'n i'm yn hapus am hynna o gwbwl so o'n i isio mynd yn ôl a jyst absolutely dominateio ti'n gwbo? Sa fo rili licio sa 'na series arall 'di bod dwi siŵr. Hmm. On' o 'di petha 'ma 'im digwydd so so 'di enjoio fo acos o'dd o 'di enjoio'r cynta do? Bendant. Ie. What else did you expect? What else did you expect? Ond a fyddai'r cyfle i fod yn gladiator ac yn reslar wedi codi o gwbl, oni bai am ei gorff anhygoel. Mae maint ei gorff yn rhinwedd amlwg, ond hefyd mae pwyslais mawr ar ei ddelwedd gyffredinol. Wel. Ti'n iawn boi? Na, dwi'n knackered. Ti'n iawn? Gwych.

Dwi isio hael fy mhad ar y funud ond fydd hi byth bod digon brown medda fi. Neis gen i fod socs on chwaith ta chwaith. Ma pobol yn roi stick i chdi t'mod. Dwi'n me'wl bo' 'na bo' 'na fwy o bobol dwi isio sa'm mêl yn f'oncw deutha chdi dwi isio bo' 'na fwy o bobol yn dod yno 'ma sy'n cyfadda dwi 'di dwi 'di bod 'ma few times a 'di gweld pobol yn gripio dod allan a ma' nw fatha o

Trin treinio cadw yr yym yr y ffisîg ddim fatha fi 'lly. Yym dwi'n licio mwyd gormod ond na chwara teg mae mae o'n disyrfio b- wel... Mae o'n haeddu. ...lot 'di deud ma'n haeddu be' ma'n ga'l a ac ar y funud ma'n weld yn ca'l llwyddiant a gobeithio neith o... Hmm. Reit dda allan o'n i 'lly. Cyn mentro i'r gym mae'n amser paratoi protein shake. Ffordd synthetig o ddarparu protein i'r corff. Mae'n bwysig i yfed o'n syth ar ôl codi pwysau er mwyn iddo chwarae ei ran yn natblygiad y cyhyrau. Yn barod i fynd. So, sgidie mlaen a gym amdani? Heb os, codi pwysau ydy'r brif ffordd o gynnal a chadw corff mor fawr ag un Barry. Mae o'n hyfforddi yn y gym pob diwrnod yr wythnos ac yn canolbwyntio ar wahanol gyhyrau yn ystod pob sesiwn. A mae Barry mawr yn cael ei annog a'i ysgogi gan ei bartner hyfforddi, Bari bach. Da ni isio pwsio fo mwy na fi, cos dwi'n gyno um, big goals allan yn y America wan, does, so we're gonna try and get him as fit as and as big and strong as we can. Squeeze. And again. And again. Hold this one, hold.

Come on boss. Dwi'm yn commitment pan ti'n enjoio fo nadi? Be' weithia' 'dan ni'n stryglo ond 'dan ni'n dod yma am bo' ni'n ffyn bodda neud o ti'n gwbo? Ma'n wbath s- second nature iddo ni dydi? Come again. Come on boss. Hŵ. Pedair awr ar hugain cyn gadael am Florida. Mae'r amser 'di cyrraedd 'wan. Dwi'n mynd fory. Dwi'n mynd drosto fe fan'na 'di deud o ia ma' WWE 'di seinio chdi hyn a llall. Fair enough 'sa lot o bobl ddim yn neud o ond yym dim fela dwi'n meddwl ti'n gwbod ti'n gor'o' ti'n gor'o' neili am y sêr dwyt ta t'mo' does na'm point neud dim byd i fi 'lly. Bob dim wedi neud n'w t- pan o'dd yn chwara pêl droed. Oedd o gant y cant. Y coach fel 'tai yn cymeradwyo fo hyd ac yn deud, 'Wel, 'sa pawb fatha chdi Barry 'sa gin i ddim problam. Mae hyn 'di dod rili trwy lot o waith caled, dedication a bod dipyn go lew o lwc hefyd. Anhygoel o ffodus a deud gwir i i gyfarfod Orig Williams yym un o'r dynion gorau dwi roed i gyfarfod yn 'y mywyd 'lly. A wedi marwolaeth Orig, mae Wendy ei wraig o hyd yn agos at galon Barry. ac yno yr aeth gynta' i ffarwelio a hefyd i ddiolch iddi am ei chyfraniad tuag at ei lwyddiant. Mae'n rhy dda gweld ti t'mo. Nath hi roid watch mewn i origo fi ar watch a cyn hynna yym giant haystack so fi ar watch so mae 'di deud o'dd isio fi ga'l o ti'n gwbo sy reit yym incredible deu gwir thachdi t'mo sy'n meddwl lot i fi yn amlwg wbath wbath fela allu t'mo dim dim dim me'wl bo' ti'n watch drud na'm by fel ond dim t'mo dim y sentiment neu be' bynnag yr hanes tu ol iddi a felly sy'n bwysig t'mo.

Dwi am methu fo fel partner a ma' ma'r hogia eryll am methu fo efyd. Ma' 'na bois ifanc yn dod yma a ma' 'di bod yn inspiration i yy i pawb rili a neith yy y gym yma methu boi mowr. Wel, mae'n barod i fynd, dwi'n meddwl. Mae'r ffrindiau i gyd wedi bod yn weld o neithiwr. Mae'r drws ddim wedi stopio mynd, i'r ffôn ddim wedi stopio mynd. Mae o'n barod i fynd. Y job fwya ydy ni gael o ffonio neu sgwennu yn ôl neu gadael ni wybod sut mae'n mynd ymlaen. Nhw wedi anghofio amdano ni. Wrach mi rai' fi fynd ar Facebook. Ie, ie, Facebook. Mae 'na lwyth o restlers 'di cyrraedd 'na, 'di bod yn fan'na hyn a llall, a ti byth yn gweld nhw byth eto, ti'n gwybod. So, t'mo', mae mae isio neud ti a ca'l long- fydda i'n gallu meddwl yn gair Cymraeg, longevity 'di'r un gair dwi dwi'n meddwl am hefyd, ti'n gwbo? I aros 'na am am amser hir, ti'n gwbo, am ddeg mlynedd, s- gobeithio, ar y top, ti'n gwbo? Dyna dyna 'di'r gôl, ti'n gwbo, dim dim jyst i neud un appearance allan o WrestleMania ne' be' bynnag, ti'n gwbo? 'Di neud ella Deg appearance ar WrestleMania, ti'n gwybod? Iawn. Iawn. Ie, y ffonio chi, mi'n rhaid gofio gyrraedd, ie? Oce. Oce. Oce. Hwyl. Hwyl. Sawan. So mae'r gwaith caled i gyd i talu off cyn belled â hyn. Ond um, mae yna lot o waith calad i ddod eto. Ond uh, dwi'n barod i stepio pethau fyny, codi gear a profi hyn i fod y Cymro Cymraeg cynta i wneud ti ar WWE. Nos fori am naw, cystadleuaeth ffitrwydd newydd sbon gyda Jonathan Davies wrth y lliw. Nesaf mae'r cilchdaith Ewropeaidd yn cyrraedd Glen Eagles golfio ar ôl y toriad.